Ngaithla-tu mipui zawng zawng te kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka buk a che u. Tun tum kan thupui atan Krista aia palai tih kan sawi dawn a ni. Pathiantu thianghlim i lo ngaithlang u. Korinleh kha thawn pahnihna bunga chang sawm hnihna. Chutichuan, Krista aia palai kan neih a, Pathianin keimahni min hmangin a ngenchiam che u tih theih a ni. Pathian nen lo inremro tiin Krista aia kan ngen che u a ni. Lalpana thu kan chhiar te malsam rawh se. Palai tih tawngkam hi keinil zingah pawh kan hmang lar hle a. Mipain hmeichhia nupui atan a neih dawnin, Hmeichhe chhungte hnenah inneih thu sawi turin palai kan tir thin a ni. Thil dangah pawh kan hmang nasa hle. Kohhran inkhawmpui rorelnaah pawh Kohhran member-te aiawhtu tur palai kan tir thin a. Tin, mi pakhat leh pakhat emaw mipui inkarah pawh buaina na men lo a lo awmin inrem leh turin palai tirh thin a ni bawk a. Heng atang te pawh hian palai hnathawh pawimawh sia kan hre thei awm e. Ram sorkar hrang hrang indawr tawnna ah pawh palai hnathawk tu tur an ruahzel a, an ni tel lovin hna an thawk thei meuh lo tih theih a ni. Kan ramah hian ram hrang hrang aiawh palai an awm ang bawkin kan ram pawhin ram dangah palai a dah ve bawk a. Ram chhungah buaina leh harsatna a lo awm hian palai hnathawh pawimawh sia a lang lehzual thin a ni. Palai hna thawh chu eng nge ni tih hi zawhna pawimawh tak a ni a, hetiang hian lo sawi dawn teh ang. Pakhatnaah chuan sawisaktu, sawipuitu an ni. Palai chu amah ruattu leh tirtu dinhmun leh mamawh engkim hre chianga mi dangte hnena sawipuitu leh sawisaktu a ni. Chuvangin palai hna thawh ber pakhat chu amah ruattu tan rinawm taka dinga thu pawimawh sawisak a ni a. Entirna ram chhungah buaina a lo chhuak a, suahsual thiltih avangin mi tam tak chunga natna leh thihna te, ei leh bar harsatna te, chena in leh lo chana te a thleng thei. Chutiang dinhmunah chuan kan harsatna min sutkianpui thei tur tanpuitu kan mamawh thin a. Chuvangin palai hnathawktu chuan a mite dinhmun harsatna thlarengin anmahni tanpui theitute hnenah mipui aiawhin thu a sawisak dawn tihna a ni. Chutiang bawkin khawvel ram insuihkhawm te chu pawl pakhat ang in an ding thin a, engtir hna UNO kan tih te leh ASEAN ram kan tih te pawh hi a ni. Chungte chuan anmahni aiawh thei palai te chu ram dang dang ah an dah zel a, palai te chuan a tirtu thu chhuak ang zel in an thawk a, palai te hnen atanga thu an dawn pawh an ngai pawimawh thin. Bible kan en chuan Isua Krista chu Pathian leh mihring inkara palai awmchhun a ni tih kan hria. Mihring chhandam turin khawvela a lo kal a, tikhawp hiala thu zawmin a awm. Amah tirtu Pa duhzawng tiin rinawm takin a hna a len chhuak a. Paula chuan Pathian pakhat chauh a awm a, Pathian leh mihring inkara palai pakhat chauh a awm bawk a. Amah chu mihring a ni, Krista Isua a ti a. Chu chauh chu ni lovin, Isua Krista ngei chu Ama mite tan Pa hnena min sawisaktu palai tha ber a ni bawk a. Kan aiawhin a dinga Pathian hnenah kan thu min sawisak thin a. Paula vekin tuin nge thiam loh chan tir ang? Thia kha Krista Isua chu a ni si a. a ni tho leh ta zawk a, Pathian ding lama awm a min sawisak tu bawk a kha a ni, a ti. Palai hnathawh pahnihna chu inremna siam a ni. Khawvel hi buaina ram a ni tih ila a sual tam lo viau awm e. Misual ten buaina an chawk chhuak a, thil tisual ve lote thleng in an tuar nasa tawh hle a ni. Buaina zawng zawng tawp ah inremna siam a tul tho zel a. Intihbuaina zawng zawng hian hlawhna engmah a keng tel lo. Tuahna te, natna te, thihna te leh retheihna te a thlen zawk thin. Sual hna thawh chuan hmangaihna a ti bawk a, inremna a tichhia. Pathian leh mihring inkarah pawh inrem lohna a siam a nih hi. Isua Krista chu Pathian leh mihring inkara inremna siamtu palai tha ber a ni. Tikhawp hiala thu zawma a tuarna chuan mihring chhandamna a thlen a. Pathian leh mihring inkarah inremna min hmuh tir leh a ni. Sual avanga kan hloh tawh chatuana nunna chu kan chang leh a, Pathian nen inzawmna tha zawk min lo siamsak leh thei ta. Paula chuan chuti chauh pawh a ni lova, inremna tuna min hmuh tirtu kan Lalpa Isua Krista avang chuan Pathianah kan lawm bawk a ni a lo ti. Krista aia palai kan ni. Isua Krista chuan Pathian leh mihring inkara inremna palai hna a thawh zawh hnuin amah ringtu a thisena a tlante chu amah aiawhni turin a ruat a. Khawvel hnam tin hnena Pathian ram chanchin tha hril turin a tir a ni. He khawvel hi Pathian siam a ni a, Pathian ta a ni. Sualnaiin ro a relna hmun tur a ni lova, Pathian rorelna hmun a ni. Misualten an duh duhah an chawhbuaihna tur ram a ni lova, Pathian ropuina turah a din a ni. Chuvangin khawvel hi Isua Krista chhanlamna chanchin tha phuanchhuahna hmun leh ringtuten Pathian ram a taka lo thleng zel thei tura kan nuna kan lantirna tur ram a ni. Chumi atan chuan Pathianin a mite chu a ring tawk a, Pathian aiawha khawvela palai hnathawk kan ni. Kan tlin vang a ni hauh lo. Khawvelah hian ram aiawh a palai hnathawkte chu thiamna leh fina lamah an tling tawk tur a ni thin a. Pathian tana palai hnathawktu erawh chu kan tlin vang a ni lo, kan fel leh that vang bawh a ni lo, thiamna leh finna atanga inziah tlin chi a ni lo. Pathian hmangaihna leh a khawngaihnaa vang a ni a, misul leh bawlhhlawh berte, Saul avanga thi kan nih laiin Isua Krista zara chhandam kan ni a, khawngaihna rawngbawl hna min kawltir mai zawk a ni. Pathian chuan Krista avangin inremin min siam a, inremna rawngbawl hna min pe chauh a ni. Pathian hmaah mi tumah inchhuang thei bik kan awm lo. Inremna rawngbawl hna kan sawi tak ang khan Krista aia palai kan nihna chu inremna rawngbawl hna kan thawh hi a ni. Kristian hnathawh avangin Pathian leh mihring kan inrem thei a. Isua Krista ringtu apiang ten Pathian nen inremna kan nei a ni. Tunah kan zingah Krista chu taksa in awm tawh lo mah se, a mite chu Thlarau Thianghlim chuan a awmpuih reng thin. Miten Isua Krista thu an hriat a, chhannamna an chan theihna turin chanchin tha chu kan hril zel a pawimawh a. Thu mawia hril a tawk lova nun leh thil tia kan lantir hun. a ni bawk. Isua Krista thu kan phuan chhuah hi Pathian tan rimtui a ni a, a ringtute tan chhannamna a ni. Chung mite chuan Pathian nen inremna an lo nei thin. Ka rin leh ka thawn pahnihna bunga chang sawmhnih kan han chhiar takah khan, chutichuan Krista aia palai kan ni a, Pathianin keimahni min hmangin a ngen chiam cheu tih theih a ni. Pathian nen lo inrem rawh u tiin Krista aia kan ngen cheu a ni, tih a ni a. Pathian nen kan inrem chu Krista kan rinna hi a ni. Pathian ram din tura palai kan ni. Krista aiawh palai kan tihna pawimawh tak chu Pathian ram din a ni. A hmasa lama kan sawi tawh ang khan Pathianin mihring te chu intihnatna awm lova hmangaihna nena lengza turin khawvelah a dah a. Amaherawhchu sual a luh tak avangin khawvel hi sualin a khat ta a ni. Isua Krista hnathawh avangin Pathian ram chu kan zing a lo thleng leh ta a. Isuan kei Pathian thlarau avanga ramhuai ta hnawt chhuak thin ka nih chuan Pathian ram inhnen a lo thleng tawh a ni ang, a ti. Pathian ram chu Pathian rorelna hmun a ni a, sualna inhmun a chang lo. Amaherawhchu Kristiante zingah pawh sualna in rorel nasa hle a ni. Amah ringtute nunah Pathian ram a lo thleng thin a, a rawngbawltu Kristian chhungkuate nunah Pathian ram a lo thleng leh a. Chu chu a tawk mai lo. Kan chenna khawtlang leh ram chhungah pawh Pathian ram nun kan lan chhuah tir zel a pawimawh ta a ni. Sualin hmun a chan a chu ṭhiatin, dik lohna awmnaah dikna, intihbuaina hmunah inremna, mahni masialna hmunah midang tana inpekna,